די ערשטע זאך, אנשטאט צו גיין גלייך און אנהייבן רעדן פון די משכן און בנין בית המקדש, גייט משה רבינו און לייגט אריין טאקע אנדערע זאכן דא, ער רעדט פון ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתו אין לה', כל העושה בו מלאכה יהיה במות יומת. הייסט די פרשה רעדט דא פון די ענין פון שבת. ס'איז דא א מורא'דיגע משל פון די דובנא מגיד. דובנא מגיד זאגט, א מענטש איז געגאנגען אמאל, ער האט זיך זייער געמוטשעט מיט פרנסה, און וויבאלד ער האט זיך געמוטשעט מיט פרנסה איז ער געגאנגען צו עפעס א ווייטע שטאט און האט געהאפט דארטן עפעס טרעפן ארבעט. און אזוי איז טאקע געווען, האט זיך אויסגעלאזט אויף א ווייטע נסיעה, האט זיך געזעגנט פון וואנט צו זיין משפחה, און לאזט זיך אויס אויף א רייזע, און ער גייט האפענטליך דארטן טרעפן א גוטן ארבעט און א גוטן דזשאב, און ער קען אריינברענגען א שטיקל פרנסה פאר זיין שטוב. ער קומט אן דארטן און ער זוכט און ער מאכט און טאקע אן האבן צו מצליח זיין, און ער איז דארט פאר א חודש, נאך א חודש, א האלבע יאר, און ס'ציט זיך דארטן זיין ארבעט, ער איז מצליח און ער הייבט אן צו אוועק לייגן געלט, אויף איינמאל דערהערט ער זיך א איד איז געקומען פון זיין דערפל פון ווי ער איז געקומען איז א איד געקומען און ער בעט דעם איד לאמיר זיך טרעפן איך וויל הערן אביסל נייעס וואס איז געשען אין שטעטל, פיין סאו זיי טרעפן זיך. און פרעגט אים, פארוואס ביסטו דא אין דער שטאט? זאגט ער, איך קום דא מאכן געלט. דו האסט מיר גערופן, וועסט טון וואס מיר געבן א נדבה. זאגט אים, ניין, איך זוך נישט קיין נדבה, איך וויל פשוט שמועסן מיט דיר, איך וויל הערן אביסל וואס טוט זיך אין דערפל און אהיים, איך בין שוין אזוי לאנג נישט אין אהיים, לאמיר אביסל הערן וואס איז געווען דארט, וואס טוט זיך, וואס די מצב איז. זאגט אים דער איד, קוק אהער, איך האב נישט קיין צייט פאר די זאכן, יא, איך בין דא געקומען צו מאכן געלט, אז דו וועסט מיר עפעס געבן איז גוט, טאמער נישט, גיי איך פון דא.

הייבט אן צו רעדן מיט אים, און אים פרעגן אביסל וואס און ווען, און די איד נעמט א טרינק און דאס, און הייבט אן צו עסן עפעס, און ער שלאפט איין. זאגט אים האלא רבי איד, איך צאל דיר דא, דו ביסט אויף מיין חשבון דא, אבער וואס? ער זעהט נישט דא וואס צו רעדן, דער איד שלאפט, און די גאנצע מעשה איז פארפאטשקעט געווארן. עס פארשטייט זיך יעדער איינער פארשטייט אזא מענטש, איך האב דיר יעצט געצאלט, איך געב דיך מיין צייט, וואס איז דו הייבסט אן דא איינשלאפן, וואס איז דאס? ביסט אויף מיין חשבון דא.

וואס מיינט דער שבת? וואס דארף עס ארויסברענגען שבת? וואס מיט וואס איך גיי אריין שבת יעדע וואך נאכמאל, און אמאל וויבאלד מען מאכט עס אזוי אסאך שבת נאכמאל נאכמאל נאכמאל וועט עס זיך צוגעוואוינט און יא עס וועט אזוי רוטין, מען פארט מען פארט אבער באמת קיינער נעמט נישט דעם שבת עפעס, וואס דארף איך ארויסנעמען פון דעם שבת? וואס אמת דארף איך אריינקוקן אין שבת? און וויאזוי דארף איך ארויסגיין פון דעם שבת? און וועלכע כוחות וואס פאר זאכן דארף איך ארויסנעמען פון א שבת? יעדער איינער ווייסט אז שבת איז אות ה', ס'איז א אות ביני ובין בני ישראל, ס'איז א זאך וואס איז נאר צווישן כלל ישראל מיטן אייבערשטן אליינס. דער גוי וואס האלט שבת, די הלכה איז גוי ששבת איז חייב מיתה, דער גוי וואס האט געהאלטן שבת איז זיך חייב מיתה. לכאורה וואס איז פשט אז שבת ביסטו חייב מוסר? יעדע אנדערע יום טוב אדער יעדע אנדערע מצוה, יעדע אנדערע זאך וואס די גוי מאכט איז ער נישט חייב מוסר, דא אויף איינמאל איז ער חייב מוסר, וואס איז פשט מיט אזא סארט זאך, וואס טוישט זיך אין שבת? נאך מער ווי דעם, די משנה זאגט אין תרמז אז א גוי וואס איז געגאנגען געגעבן תרומה, זיין תרומה איז עקטשולי תרומה, ס'הייסט ער בעט א קדושת תרומה אויף דעם, מ'דארף אכטונג געבן מיט דעם פונקטליך ווי אלע דינער תרומה, ער האט א כח צו טון א מצוה, ס'הייסט ער וויל עפעס טון קען ער דאס טון, ווען דער גוי האט מקיים זיין א מצוה, עפעס ח ו באקומט ער פאר מקיים זיין די מצוה, און אויף איינמאל קומט שבת, און שבת זאגט ער פונקט פארקערט, גוי'שע שבת איז ער חייב מיתה, וואס איז פשט אז שבת איז אזוי די אנדערע עקסטרעם איך זאג דיר ניין זאלסטו וויסן דו ביסט חייב מיתה דו גייסט האלטן שבת. נאר די תירוץ איז, ווי די מכילתא זאגט עס אויך אויס דארטן אויפן פסוק, אז די גאנצע זאך פון שבת איז נישט דא, ס'דא צוויי חלקים אין דעם שבת, ס'דא די חלק פון דעם די מצוה שבו איך בין מקיים מצוות שבת, אין דעם איז דא נאך א חלק וואס די אייבערשטער זאגט איך געב עס נאר צו דיך ס'איז א מתנה פאר דיך. ווען דו קומסט אויף א ליסט פון מתנות, אין ארדער טו געט יור פרעזענט מוזטו זיין אויף די ליסט פון פרעזענטס. דו קענסט נישט האבן א מענטש זאל פשוט אריינקומען, ווייסט וואס, איך וויל אויך מיין פרעזענט. א פרעזענט מיינט אז עס איז א גיפט פאר דיך. אויב ביסטו א גוי און די אייבערשטער זאגט פאר דיך גיב איך נישט דעם דאס, איז פשט אז די האסט בכלל נישט קיין שייכות צו אזא סארט זאך. די איינציגסטע זאך וואס דאס איז א מתנה, דאס איז נאר שבת. יעדע אנדערע זאך איז נישט קיין מתנה. עס איז א חיוב, עס איז א מצוה, עס איז עשה, דו מוזט דאס און דאס טון. עס איז נישט קיין מצוה וואס, נישט קיין מתנה וואס איך געב דיר דא איבער. שבת איז א מתנה וואס די אייבערשטער האט געגעבן. און אויף פאר'ן נעמען א מתנה ווען דו ביסט נישט געווען א חלק אויפ'ן ליסט פון באקומען מתנות, קענסטו נישט טון. און פאר דעם אגב וואס קומט דא, און ער גייט האלטן שבת, זאלסטו וויסן, איז ער חייב מיתה, ווייל ווער ביסטו דו אנצוקומען אויף די ליסט ווען מען האט קיינמאל נישט גערעדט פון דיך. יעצט אין די גאנצע שבת, יעצט וואס מען פארשטייט ס'איז א מתנה וואס די אייבערשטער זאגט, איך גיב עפעס פאר דיך איד, ס'איז נאר פאר דיך. איז די שאלה איז יעצט, וויאזוי קוק איך אן די מתנה, וואס דארף איך ארויסנעמען פון די מתנה, וואס דארף איך באמת ארויסציען און וואס קען איך נעמען פון די גאנצע מתנה? אינטערעסאנטע זאך איז מען קען צוטיילן די גאנצע זאך אויף צוויי זאכן, עס איז דא די גשמיות'דיגע חלק, עס איז דא די רוחניות'דיגע חלק וואס מען קען ארויסנעמען פון א שבת. די תורה זאגט אין ששת ימים תעבוד ותזכור מלאכתיך, מען קוקט אריין אין פרשת ישרוי, די לשון אין פסוק דארטן איז ששת ימים תעבוד, תעבוד מיינט זאלסטו גיין מאכן דיינע מלאכות, זאלסטו גיין ארבעטן, וביום השביעי שבת לה' אלקיך איז דארטן ווען די תורה זאגט מיר תעבוד זאלסטו גיין ארבעטן. משא כ ווען מען קוקט דא ביי אונז אין פרשת ויקהל שטייט אין פסוק ששת ימים תעשה מלאכה, איינמאל שטייט תעבוד איינמאל שטייט תעשה. אויך דא שטייט אין פסוק, דארטן שטייט אין פסוק שבת לה' אלקיך, און דא שטייט שבת שבתון, א דאפעלטע לשון שבת שבתון. איז דארף מען אביסל פארשטיין וואס טוט זיך דא. די תירוץ איז אז ס'איז דא צוויי סארטן מדריגות, צוויי זאכן וואס איך קען ארויסנעמען פון יעדע שבת. ס'איז דא די גשמיות'דיגע חלק דערפון, ס'איז דא די רוחניות'דיגע חלק דערפון. ס'איז דא די גשמיות'דיגע חלק דערפון וואס יעדער קען זאגן קוק הער, ס'איז שבת, כ'האב שווער געארבעט די גאנצע וואך, און איך וויל זיך אביסל, איך וויל אביסל רילעקסן. דאס איז איינע א זאך וואס א מענטש קען ארויסנעמען פון דעם. עס איז דא נאך א מדריגה וואס א מענטש קען ארויסנעמען פון דעם, דאס איז די חלק אז ער ווערט נאנטער צום באשעפער, דעם דעם קשר פון מאכן מיטן באשעפער. און דאס ווען מיר דא זען די חילוק ווי די צוויי זאכן שפילן זיך אפ, ווי צוויי זאכן זענען דא אינגאנצן פארשידן. די גשמיות'דיגע חלק, רב הירש זאגט א מורא'דיגע זאך. וואס איז די גשמיות'דיגע חלק? לאמיר אנקוקן דעם שבת, ס'איז דא די ל' ט' מלאכות וואס א מענטש קען נישט מאכן אויף שבת. וואס דערקאנט מען די נאמינעיטער פון אלע ל' ט מלאכות? אינטערעסאנטע זאך זאגט ער אזוי, יעדע זאך איז, די אלע ל' ט מלאכות איז געמאכט געווארן איך נעם עפעס א געוויסע פראדאקט און איך עדוואנס די פראדאקט צו א נעקסטע סטעידזש, דאס הייסט איך נעם א קענדל איך לייג עס אריין די ערד, מיט דעם ווייז איך איך בין בעלעבאס אויף די קענדל און איך לייג עס אריין די ערד און יעצט גיי איך עס עדוואנסן צו די נעקסטע סטעידזש. קויטס איך שנייד עס אפ דאס הייסט איך האב יעצט באקומען מיינע זאנגען איך נעם דאס איך בין באלעבאס אויף דעם און איך נעם עס ווייטער צו די נעקסטע סטעידזש און אזוי יעדע יעדע מלאכה וואס דו גייסט אדורך ביי שבת איז די זעלבע זאך לש עופה דאס הייסט איך נעם א זאך איך קנעט עס איך גיי עס יעצט מאכן צו א ברויט איך גיי יעצט באקן איך גיי פון דעם איך נעם א פראדאקט און איך ברענג עס ווייטער צו א נעקסטע סטעידזש צוואה איך מאל עפעס איך צוואה. די זעלבע זאך, איך נעם א סאוט זאך און איך לייג א קאליע אויף דעם, איך ברענג עס ווייטער, מכה בפטיש, איך האב א כלי, איך ענדיג עס צו, איך מאך פון דעם יעצט א געוויסע זאך וואס יעצט זאל זיין אינגאנצן גרייט. דאס איז נארמאל ווען איך קוק אן די גאנצע ל' ט' מלאכות. אביסל אנדערש איז צד, ווען איך כאפ א זאך אדער מאמר איך לייג עס צוזאמען, ווייטער דו האסט נישט עדוואנסד דיין פראדאקט ווייל דו האסט גענומען די חי וואס דו האסט עס אריינגעלייגט און א קארנער, האסט עס איינגעשפארט, אדער האסט גענומען א תביעה האסט עס צוזאמגעלייגט, האסט עס טאקע נישט עדוואנסד, אבער וואס יא, דו האסט געוויזן אז איך האב א שליטה אויף דעם, ס'איז מיינס, איך האב א שליטה אויף דעם, און אויף דעם זאגט דער אייבערשטער, קומט שבת, למד ט' מלאכות, איך וויל די גאנצע מיינדסעט וואס דו האסט דא, אלעס איז מיינס, איך בין באלעבאס, איך קען טון, איך קען ווייטער ברענגען זאכן, זאגט דער אייבערשטער, יעצט לייג עס אויף האלד, איך וויל זאלסט פארשטיין, די גאנצע ארבעט וואס דו געמאכט א גאנצע וואך, איז נישט דיך, ס'איז באמת קומט אלעס פון מיך, און איך בין באמת באלעבאס דא, און איך זאג דיר זאלסט וויסן, די זעקס טעג, שיישט האבן תאווה, די זעקס טעג קענסטו ארבעטן, באך אריין, מאך וואס דו קענסט, אבער פארגעס נישט אז דאס קומט אלעס פון מיך, און וועגן דעם זאג איך דיר שבת, נעם די גאנצע זאך, פוט איט אן האלד יעצט, יעצט גיי דאס נישט טון, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט מיר געזאגט. פארוואס האט דער אייבערשטער מיר געזאגט? ווייל ער וויל דיך ווייזן אז באמת'דיג ווער איז בעלות אויף דעם? אויף יעדע געשעפט וואס איך מאך, יעדע קאסטומער וואס איך ברענג, יעדע זאך וואס איך קאמפליט, ווער דאס? דאס האט גארנישט צו טון מיט מיך, עס איז די בעלות פון דעם באשעפער. זעקס טעג זאג איך דיר תעבוד, קענסטו גיין ארבעטן, וביום השביעי, אויפן זיבטן טאג, זאלסטו וויסן יעצט איז שבת לה' אלוקיך, די אלע זאכן, גיי אויפהערן דאס צו טון, און טראכט אריין וואס טוט זיך דא. און דאס איז בעצם די פשוט'ע מדריגה וואס יעדער מענטש קען צוקומען דערצו, דאס איז א זאך וואס יעדער איינער פארשטייט, יעדער קען צוקומען דערצו און יעדער פארשטייט, יא, ס'איז דעם אייבערשטנ'ס, און איך פארשטיי מיינע ל' מיתות מלאכות, און איך פארשטיי פארוואס טאקע איך דארף זאכן נישט טון. דאס פארשטיי איך זייער גוט. ס'איז דא אבער נאך א צווייטע מדריגה, דאס איז די וואכ'ס פרשה, ווען די פסוק זאגט אונז ששת ימים תהי' עשה, טעותים מיינט ס'זאל געמאכט ווערן, וואס הייסט ס'זאל געמאכט ווערן? ס'זאל געמאכט ווערן מיינט ס'דארף געמאכט ווערן דורך א צווייטן. הייסט איז דא אזא מושג א מענטש זאגט, זאלסטו וויסן, איך בין א עובד השם, איך ווייס, איך גיי אויף מיין אייבערשטנ'ס וועגן, און דורך דעם קען ער צוקומען צו א מדריגה פון טעותים אז זיינע זאכן ווערן געמאכט. דאס איז אסאך א העכערע מדריגה. אזאנע זאכן ווערן געמאכט, איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן, איך בין מיטן אייבערשטן, איך ווער נאנטער צום אייבערשטן, איך נוץ אויס מיין שבת און איך נוץ אויס און איך פארשטיי באמת מיין גאנצע וואך בין נישט איך, און דורך דעם קען ער צוקומען צו אזא סטעידזש אז טעותים זיינע זאכן ווערן געמאכט. פרשת יתרו זענען אידן נאך ארויסגעקומען גלייך פון מצרים, זיי זענען יעצט פשוט אדורכגעגאנגען די גאנצע מהלך, זיי האבן געזען די ניסים, זיי האבן געזען די מנה'ן האבן זיי געהאט, זיי האבן געהאט קרית ים סוף, אלעס וואס זיי האבן געהאט, די אייבערשטער האט זיך אויפגענומען אויף א מורא'דיגע הויכע מדריגה, און דורך אנקומען צו די הויכע מדריגה, שטייען זיי יעצט דארטן אויף די הויכע פלאץ, אבער דאס מיינט נישט, זיי האבן נישט געארבעט אויף דעם, זיי זענען קיינמאל נישט אנגעקומען צו דעם, און פאר דעם זאגט די אייבערשטער יעצט איז נאך צייט דו זאלסט אליינס מאכן די ארבעט, וועגן דעם תעשה, דו דארפסט אליינס מאכן די ארבעט. דא ווען מען רעדט פון פרשת ויקהל זאגט די אייבערשטער שוין אין ששת ימים תעשה, זאכן קענען ווערן געמאכט. אז דו פארשטייסט באמת דו ביסט נישט דער וואס טוט, און וואס דו טוסט, דו לייגסט דיך אריין אין תורה, דו לייגסט דיך אריין אין מצוות, דו לייגסט דיך אריין אין מעשים טובים, זאלסטו וויסן, דו וועסט אנקומען צו א מדריגה אז דיין ביזנעס וועט ווערן געמאכט, אנדערע וועלן אויספירן פאר דיך, דו וועסט האבן אסאך א קלענערע עול, דו לייגסט אריין די עול פון תורה, דארפסטו נישט גיין זיין ביזי מיט דיין עול פון די אנדערע זאכן. דאס איז די מדריגה, די צווייטע מדריגה וואס דער מענטש קען צוקומען, און דאס איז א העכערע מדריגה, און דאס איז דאס וואס שטייט דא אין די פרשה. וואס דאס די פסוק זאגט אונז, טייאות'ע זאכן עלען ווערן געמאכט, און פאר דעם א מענטש ווען ער קומט אריין אין א שבת, און ער פארשטייט אז איך קען טשוזן, אדער וויל איך זיין די ערשטע, תעשה, איך וועל מאכן, אקעי איך וועל טאקע פארשטיין אז איך בין נישט די אמת'דיגע דער וואס פירט אויס, איך בין טאקע דער וואס, איך טו אבער ווייל איך וויל זיין ביזי, איך וויל אליינס טון, איך וויל מאכן, פארשטייט זיך מיט די סייעתא דשמיא, אבער איך וויל עס אליינס ווייטער טון, פיין זאגט מען דיך געזונטערהייט, ווילסט בלייבן אויף דער מדריגה, ביי אל מינס. אדער קענסטו זאגן ניין, איך וויל ארויפגיין א סטעפ, איך וויל אנקומען צו תעוזה מיינע זאכן זאלן ווערן געמאכט. און דאס איז די עבודה וואס א מענטש קען צוקומען צו א שבת און ער גייט אריין א שבת און ער פארשטייט, איך קען בעצם צוקומען צו אזא סארט זאך. ווי קומט ער צו? ער קען נישט צוקומען סתם אריינפאלן א שבת, דא בין איך אנגעקומען און יעצט וויל איך אויפאיינמאל אנקומען צו הויכע מדריגות און איך וויל אנהייבן, ניין. ס'איז א מאנטש וואס א מענטש דארף אנהייבן צו ארבעטן אויף זיך. און די אנהייבן צו ארבעטן הייבט זיך אן דורכן וואך וואס ער טראכט און ער פארשטייט וואס ער טוט איז נישט אים. ער פארשטייט אז זאכן ווערן געפירט און ער פארשטייט אז איך נעם מיך אוועק צייט, איך גיי זיך אוועקגעבן פאר א צווייטן, איך גיי זיך אוועקגעבן פאר חבר, פאר חסד, פאר תורה, פאר מעשים טובים. די מינוט וואס דער מענטש פארשטייט ס'איז דא א באשעפער וואס פירט דער וועלט, און איך מוז נישט זיין אינוואלווד אין יעדע קלינטש, אין יעדע זאך, יעדע פיטשיווקע. איך קען זיך אוועקשניידן צייט, אוועקצוגעבן צייט פאר צווייטן, אוועקגעבן צייט פאר תורה, און אויף איינמאל וואס געשעהט איז, זיין מלאכה וועט ווערן תהי' עשה, אזוי ווי דער פסוק זאגט ביי אונז, דיינע זאכן וועלן אנהייבן צו ווערן געמאכט, דורך צווייטן, די ברכה וואס דו קענסט דא באקומען, דאס קענסטו אראפנעמען דא. און דאס איז די צוויי סארטן, דאס איז דא תעשה, און עס איז דא די תהי' עשה וואס מען קען מאכן. און באמת מען ווייסט דאך די זוהר זאגט אונז אז כל ברכו דלעילא וסעתא ביום השביעי תלין דאס הייסט באמת די גאנצע ברכה וואס קומט פאר מענטש אויפן גאנצן וואך איז באמת אלעס נאר פון שבת דאס הייסט די שבת איז בעצם די מקור הברכה פאר די גאנצע וואך איי שבת ארבעט איך נישט ווי קען זיין שבת געבט מיך א שבת פאר א גאנצע וואך איז רבי שמשון פינקל זאגט א זייער שיינע משל קומסט אן צו א געשעפט און מען זעט דארטן איך וויל גיין איינקויפן איך זע אויף איינמאל די געשעפט איז פארמאכט. גיי איך צום באלעבאס פרעגן פארוואס ס'איז פארמאכט, וואס האסט נישט קיין סחורה מער, אלעס איז אויסגעגאנגען? זאגט ער ניין ניין ניין דו פארשטייסט נישט, נאו וויר סטאקינג אפ, פארקערט מ'דארף יעצט פארמאכן די געשעפט כדי אריינצולייגן מער סחורה, כדי אנצופאקן די אלע שעלווס, צו מאכן זיכער אריינברענגען נייע פראדאקטס מיט קאסטומערס, מענטשן זאלן זיין דארט, און ס'איז אסאך שווערער, לאמיר פארמאכן דעם געשעפט פאר איין טאג, יעצט איז די צייט וואס מ'סטאקט אפ, מ'פילט אלעס אן, ווייל איך וויל האבן אזוי אסאך מער, איז פארדעם יעצט פארמאכט מען, שפעטער ווען מ'וועט צוריק עפענען עסטו האבן אסאך מער. די זעלבע זאך איז ווען א מענטש גייט אריין אין שבת און ער פארשטייט, די שבת איז די סטאקינג אפ פאר א גאנצע וואך, די שבת איז יעצט וואס איך גיב מיך אוועק פאר שבת, ווייל דאס גייט ברענגען מיין הצלחה אויף זונטאג און אויף מאנטאג און אויף דינסטאג און אויף מיטוואך און אויף דאנערשטאג און אויף פרייטאג קומט אלעס פון שבת, קומט אריין צו א שבת און ער פארשטייט, איך גיי אויסנוצן דעם טאג, ווייל דער טאג גייט מיך געבן הצלחה פאר יעדן טאג פאר די גאנצע וואך, און ווען א מענטש קומט אריין צו א שבת אויף אזא מהלך און ער פארשטייט דאס איז די שבת וואס איך גיי יעצט אוועקגעבן צייט, אזוי ווי גלייך אין אנהייב גערעדט, ס'הייסט דער אייבערשטער זאגט קום אהער, פארברענג צייט מיט מיך, און נישט נאר פארברענג צייט מיט מיך, I'll pay for it, ס'איז אויף מיין חשבון, ווי די גמרא זאגט, אונז האבן געלערנט די גמרא אין ביצה האבן מיר געלערנט יא, אז דאס אלעס איז נישט קיין חלק, די הוצאות שבת ויום טוב איז נישט קיין חלק פון דיין אינקאם, נישט קיין חלק וואס וועט, די מזונותיו של אדם איז קביצין לאלכו שנה, אבער דאס איז נישט קיין חלק פון דיין אינקאם. די שבת איז א סעפערעט אקאונט, ווען די אייבערשטער זאגט קום פארברענג מיט מיך, פארברענג, לאמיר פארברענגען, איך וועל אלעס צאלן, קויף גוטע זאכן, קויף געשמאקע עסן, קויף געשמאקע וויין, וואס דו דארפסט האבן פאר דיין שבת סעודה, עס איז אלעס אויף מיין חשבון, אבער איין זאך בעט איך דיך, לאמיר ספענדן צוזאם צייט, קום נישט אריין מיט א שבת, פאלסט אריין א שבת טויט מיד, שפעט אינדערפרי פאפט מען זיך אויס דריי פיר פינף שעה, און וואס, מ'וועט וואטשן ביז מוצאי שבת קומט אן, און שפעט עקספעקסטו אויך, שבת איז גארנישט. יא, מען דארף אריינלייגן אביסל עבודה מיט דעם, מען דארף אביסל טראכטן דורכ'ן וואך, ס'קומט א שבת, וואס וויל איך ארויסנעמען פון א שבת? איך וויל זיין צוזאם מיט'ן אייבערשטן, איך וויל פארברענגען די צייט מיט'ן אייבערשטן. ווען דער מענטש גייט אזוי אריין אין א שבת און ער פארשטייט, איך קום דא, איך קום יעצט גיין פארברענגען מיט'ן אייבערשטן אליינס, מיר גייען דא צוזאם פארברענגען, אין אזא וועג, עסטו ווערן אסאך מער מקושר צו שבת. שמשון פינקוס דערציילט א מעשה אז ס'איז געווען א איד וואס זיין משולח האט געהאט א ישיבה א ראש ישיבה כ'ווייס נישט איז געקומען קיין אמעריקע מאכן געלט און ער האט געהערט עפעס א נאמען פון א גביר אבער למעשה האט פארשטאנען אז דער גביר גייט אים גארנישט געבן פון דעם גביר איז זייער שווער ארויסצושלעפן געלט האט ער מחליט געווען ער גייט גיין צום גביר אבער ער גייט נישט בעטן קיין געלט.

ביז איין טאג איז דער גביר געקומען קיין ארץ ישראל, און ער האט זיך זיין נייע חבר דא דער ראש ישיבה, און ער וויל זיך טרעפן מיט אים, און ער טרעפט זיך מיטן גביר, און דער ראש ישיבה זאגט, אך דאס איז מיין אפערטוניטי, ברענגט אים אריין, קום יעצט קום זען מיין ישיבה, קום זען וואס טוט זיך דא, און ער ברענגט אים אריין אין די ישיבה דארט, און ער זעט עס איז א קליינע שעק, עס איז א שוואכע מעשה, די בילדינג דארט פאלט צוזאמען, די בחורים לערנען פיין, עס איז א געשמאקע מצב, אבער די פלאץ דארף האבן א גרויסן תיקון. אויף איינעם זאגט אים די גביר ווייסט וואס דו האסט א ריזיגע פעי טשעק דא איך וועל צאלן דערפאר וואס איז פשט דערפון ווייל דער גביר האט אים קיינמאל נישט געבעטן דער דער ראש ישיבה האט אים קיינמאל נישט געבעטן קיין געלט ווילאנג ער זיצט דארט און צוזאמען אונז זעמער דא עס פשוט צו פארברענגען לאמיר שמועסן לאמיר פארברענגען לאמיר צוזאם מאכן און וואנס ער האסט געמאכט דעם קשר צוזאמען יעצט ווען ער קומט קיין א קומט צו אים און ער זעט טאקע וואס איך האב אויף אזא יעצט קען איך נוצן די אפערטוניטי זאגן ווייסט וואס איך דארף האבן געלט יעצט האסט שוין א געפיל דערפאר. זעלבסט אויף שבת איז די זעלבע זאך, קום אריין צו מיר, לאמיר פארברענגען צוזאמען, און די תפילות פון שבת בעט נישט קיין אייגענע בקשות, מען בעט נישט קיין רפאינו, מען בעט נישט קיין פרנסה, מען בעט גארנישט, ווייל דער אייבערשטער זאגט, יעצט איז נאר צייט צו מאכן קשר צוזאמען, לאמיר נאנטער ווערן איינס מיט'ן צווייטן, לאמיר פארברענגען איינער מיט'ן צווייטן, נאכדעם וואס מען האט שוין פארברענגט צוזאמען, יעצט קומט שוין א מוצאי שבת, קומט שוין א זונטאג, קומט א מאנטאג, אונז קענען מיר זיך, די ווייסט וואס איך דארף האבן, איך ווייס, אונז האבן שוין דעם קשר צוזאמען, און אויף איינמאל קען מען יעצט גיין אננעמען פארברענגען צוזאמען, קען מען שמועסן צוזאמען, און יעדע תפילה וואס א מענטש בעט, קען יעצט אסאך בעט, קען אסאך מער אויספועל'ן א גאנצע וואך, און דאס איז די ברכה וואס קומט ארויס פון שבת. וואס מיר וואס מען גייט נוצן א גאנצע וואך און בעצם דארף מען אריינגיין אין א שבת און פארשטיין אביסל איך לאז מיך אריין א שבת איך קום עס ספענדן טיים ספענדן טיים מיטן אייבערשטן איז דא צוויי חלקים אין דעם ס'איז דא די חלק פון תורה לערנען וואס מען דארף זיך נעמען שבת איז בעצם נישט קיין סתם טאג פשוט אדורך צו פאפען א גאנצן שבת פון די אנדערע זייט איז דאס נישט קיין טאג וואס מען דארף זיצן זיך פשוט זיין אזוי אויפן גמרא טווענטי פאר סעווען ס'איז א צייט וואס מען פארברענגט מיט די קינדער פארציילט מען מעשה'ס. ברענג גוטע זאכן, מען מאכט א געשמאקע שבת, א געשמאקע עטמאספער, א געשמאקע פארברענגען צוזאמען, די אלע זאכן דאס איז א חלק פון דעם שבת. און ווען א מענטש קומט אזוי אריין א שבת, איך ענדזשוי שבת, איך געניס שבת, אויף איינמאל זעט ער די גאנצע קשר צו שבת ווערט אסאך נאנטער צו אים, און אויף איינמאל פארשטייט ער אז דאס איז מיין צייט צו קאנעקטן מיטן אייבערשטן, און אויף איינמאל ווערן ביידע חלקים ווערן אסאך געשמאקער, סיי די חלק וואס פארשטייט א גאנצע וואך, די גאנצע וואך איז מיין וואך, איך ארבעט נישט פאר מיך, איך ארבעט צוזאמען מיט'ן באשעפער, יעדע זאך וואס איך טו, דער אייבערשטער העלפט מיך אויף יעדן שריט און טריט, דער אייבערשטער איז מיט מיך אויף יעדן שריט און טריט, יעדע זאך וואס איך טו, דאס איז אלעס א קשר צווישן מיך מיט'ן באשעפער, פון די אנדערע זייט מאכט ער אויך דעם רוחניות'דיגע קשר, און אויף איינמאל זעט ער אין אלע אין וועלטליכע זאכן וואס ער האט, ווי דער פסוק זאגט אונז, טייאסע זאכן אין אנהייב ווערן געמאכט, זאכן פירן זיך לייכט אויף איינמאל, ווייל ער נעמט זיך איבער דער עול פון תורה, ער נעמט זיך איבער דער עול פון פון ווערן א בעסערער איד, צו שטייגן אין תורה, אויף איינמאל ווערן אסאך אסאך זאכן לייכטער, און דאס זענען די צוויי זאכן, די צוויי צוויי פוינטס וואס מען קומט אריין צו א שבת, ערשטנס, די רוחניות'דיגע חלק, ארבעטן אויף דעם, ווערן בעסער, נוצן דעם שבת מיט עפעס בעסער, עפעס מער שייכות צו די קינדער, עפעס מער פארברענגען, מער פארציילן, מער טון, און אויך די חלק, פארשטייט זיך, די גשמיות'דיגע חלק אז מיין ארבעט האט ווערן געמאכט, און דורך דעם אליינס איז דער מענטש אסאך א רואיגערע מענטש, און דאס איז בעצם וואס מען דארף אריינקומען א שבת, און פון דעם טאר מען טאקע דאס, לאמיר ארויסנעמען פון דעם פסוק טאקע ששת ימים תעשה, ווען א מענטש גייט ווערן בעסער, ווען א מענטש קומט נאנטער צום באשעפער, אויף איינמאל זעט ער ווי זאכן עלן ווערן געמאכט תעשה, זאכן עלן ווערן געמאכט פאר אים, און טאקע דורך דעם וועט ער נאנטער קומען צום באשעפער, און מיט דעם קען מען אביסל ארויסנעמען פון א שבת, מען גייט אריין צו שבת, די כינור אננו, לאמיר אביסל פארברענגען. לאמיר זאגן א שקויעך פארן אייבערשטן ביז משיל יום השבת, טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון, לאמיר פארשטיין אביסל און איבערגעבן א שקויעך פארן באשעפער פאר די גאנצע וואך וואס מען האט געהאט, פארשטיין אז איך בין באמת גארנישט, איך בין נאר דער וואס פירט אויס וואס דער אייבערשטער הייסט מיך צו טון, און אזוי ווען דו גייסט אדורך די גאנצע דאווענען מיט א נשמת, מיט א דאס, אויף איינמאל וועט עס שיין וואס א לעכטיגער געשמאקן טאג. און דאס איז בעצם וואס מען דארף ארויסנעמען פון די פרשה, און לאמיר טאקע האפן אז יעדע שבת וועט ווערן א שענערע און א געשמאקע און א ווארעמערע שבת.